Sa fo'n ffordd gywir o ddysgu'm byd dwi'n meddwl, hynny yw ma' 'na yym yym amrywiaeth o ddulliau o ddysgu popeth ac mi fydd rhywun yn rhywle yn y byd yn codi i lawr hynny ac yn deud dyma'r ffordd sydd orau gen i i wneud o. Yym. Felly symud ef yn y ffordd gywir, mae 'na ffyrdd dwi'n teimlo sydd yn llai effeithiol na ffyrdd eraill. Un o'r pethau fydda i'n gofyn i'n hiwtoriaid newydd i pan 'da ni'n yn cychwyn ar sesiynau gramadeg ydy, mae'n gofyn, wel be ydy gramadeg? Achos oni bai bod ni'n Cytuno ar hynny, mae'n anodd ateb fy cwestiwn gwreiddiol di mewn mewn gwirionedd. Ac yy yn aml iawn, os dach chi'n gofyn i bobl be ydy gramadeg, ma'r gair rheola yn dod i fyny. A dwi'n siŵr fod i'n defnyddio y gair yna wrth tro, wrth drin gramadeg o dro i gilydd. Be dwi'm yn licio am y gair rheola yng nghyd-destun gramadeg ydy, fel arfer, os dach chi'n torri'r rheol, dach chi'n cael eich cosbi. A ma' hwnna'n dod â bob matha o Yym, gysyniadau i fyny ynglŷn â swyddogaeth gramadeg. Mae llawer, llawer iawn gwell gen i ystyried gramadeg fel disgrifiad o iaith, na cwbl mae'n wneud. Oedd iaith yn bodoli cyn i unrhyw ramadegwr ista lawr a deud dyma ydi gramadeg yr iaith. Felly, disgrifio'r iaith mae'r gramadegwyr wedi wneud, a disgrifio'r iaith mewn sawl cywair o'r cywair anffurfiol i'r cywair llenyddol. Felly, dwi'n meddwl o dderbyn hynny, mi wnawn ni dderbyn bod gramadeg yn bodoli yn bob dim da ni'n wneud. Mae'r gramadeg yn bodoli yn yr iaith da ni'n siarad bob dydd, ac felly drwy ddysgu yn patrymau ni, da ni yn dysgu gramadeg. Um, Mae yna adegau, o bosib, lle mae y Gymraeg yn wahanol i'r Saesneg, lle mae'n rhaid rhoi ffocws arbennig ar elfennau o'r iaith. A dyna pryd mae pobl yn meddwl, 'dan ni'n dysgu gramadeg rŵan. Yym, dwi'n meddwl, er enghraifft, am y treigliadau. Pobl yn meddwl, 'dan ni'm yn dysgu... does 'na'm gramadeg yn dod nes bod ni'n dod at y treigliadau. Wrth gwrs, mae'r gramadeg wedi bod trwy hynny i gyd. Mae bob peth sydd wedi cael ei ddysgu yn y cwrs, hyd at y treigliadau, wedi bod yn ramadeg mewn ffordd. Ond achos bod y treigliadau yn wahanol i'r beth sydd wedi gael yn Saesneg, ac yn cael ei ella i esbonio dipyn bach mwy, uh, mae hynna yn golygu bod pobl yn meddwl mai dysgu gramadeg ydy hynny. Rwan, I mi, y ffordd mwyaf effeithiol o ymdrin â gramadeg ydy cael pobl i ddefnyddio yr iaith, ac i weld mewn gwirionedd pryd a sut mae rhywbeth yn digwydd, yn hytrach nag yym trio ateb cwestiwn sy'n golygu gofyn pam bod rhywbeth yn digwydd. Dyna gawn ni yn cwestiwn gan y tiwtoriaid, wel, gan y dysgwyr yn aml iawn. Pam um, bod treiglad meddal yn digwydd? Um, mi fydda resboniad o hynny, da ni'n nôl i um, ddatblygiad y frothoneg o, um, a'r effaith Lladin ar y frothoneg, ond ddim dyna mae'r dysgwr eisiau gwybod. Mewn ffordd, mae'r dysgwr eisiau gwybod Pryd mae treiglad meddal yn digwydd, sut dwi'n defnyddio y treiglad yma mewn sgwrs. Dwi'n gwneud gramadeg yr un faint o hwyl ag unrhyw ran arall o dysgu mewn gwirionedd.